Ukama hwedu naMonza hwakapera kudhara. Vanhu vanofungidza kuti musi wa 14 June pandakaenda kupress conference ndo pakapera ukama kwete. Ukama hwakapera apo pavakatadza kurana Congress yeMDC muna December 2022. Ndo patakaburana ipapo nokuti takabva ndatotadza kana kuenda kumamisangano yava vaisheedza saka from december kusvika pandakazotaura musi wa14 june 2023 ndanga singachaendi kumisangano yavo vaisheedza misangano yavo saka tanga tatoburana kudhara ndaona kuti haa uyu murume uyu zvekutungamira bato zviri kumunetsa akavavhundusira nekuti vanhu vanga vavaramba Maresults akabuda ema by election a 26 March 1922 aya akavarovesa hana nokuti vanhu vese vakabva varamba vachiti hauvhotereki hautengeseki so macandidates akawanda akanga achifamba achiita madoor to door campaign vangava vecouncil kana kuti venational assembly vese vaiudzwa nevanhu chokwadi chekuti aiwa bato remdc tinorifarira chaizvo rine history yavatsvangira yakanaka zvikuru and bato rakambotirwira saka tinoziva nhoroondo yaro Asi mutungamiri wamaisa uyo ari pamberi penyu anodya nezanu p f anovata nezanu p f saka hayi uyo hatingamuvhoteri saka vanhu vanga vari clear saka makaona mupfana unonzi mhetu uyu anga ari kandidate wedu wekunhingeki wekuepworth akasvika pakuzotodzingwa musangano ataura chokwadi kuti haa ini ndawana mavhoti mashoma nokuda kwezita risingatengeseki ravamonzora takanga takambodefenda vamonzora panyaya yeconstitutionalism yokuti taifanira takatedzera mutemo wepati yemdc yokuti tiende kumaby election sorry kuma kuextraordinary congress yokusarudza replacement yevatsvangirai ipapo panga pakaitwa futi zvakaipa nekuti hapana kutedzwa futi constitution yebato remdc saka ndo patanga tichishanda eh, navamunzora asi tabva kusupreme court judgment yapiwa tikazoona kuti a ah, munzora atori wese kupfuura shamisa wacho shamisa akatadza hesi asi zvekutadza kwakaitwa namunzora kwakazonyanyisa nekuti monzora akazoita makongress aidika kuma kuti tiite nesupreme court nesupreme court aingotora vanhu mubhawa zvake vachingovaunganidza Wototi yatova iyo congress. Wongotora vanhu mashamwari ake ounganidza wotova congress. Ah, saka chamisa takarwirei naye kana takuita futi zvatinofunga sokuti zvatova worse than chamisa. Saka izvi ndo zvimwe zvakazoti ah no. I think ma values omusangano tinomaziva. Ma values eMDC tinomaziva. I think let's part, our, part ways with this person. Chamisa ari better. Akaita zvake zvaakaita. Asi akazofuma party yake inonzi Triple C. And after that is quite very popular with the people saka munhu akaita zvakaitawo but at the end of the day vanhu vakaramba vachidaya naye saka uyu akaita zvaakaita zvakashatisisa kupfuura zvachamisa ndobva vanhu vamurambisisa zvakare saka isusu hatingagonzaa takabata pabhachi bhachi risingatengeseki upenyu hwemunhu wega wega even ukashanda kunhingi kambani yezesa unosvika paunoretire woretaiwa kana nguva yakwana unofanira kunge une upenyu wakatarisana nenyaya yeretirement unorarama upenyu hwakasiyana saka umwe munhu anogona kudzingwa basa nekuda kwekuti akona kushanda basa zvakanaka nekambani yacho unopinda futi mucertain life saka iko zvino tinobvuma kuti hesi ndakasevha paramende kwenguva yakareba yasvikawo nguva yekuti ko ndigare handichaenda kuparamende handina kuregista as a candidate pati yangu yemdc yakalonjwa musi wa 14 june hapana pataigona kuzoti musi wa14 june tichilonja musi wa21 togona kuisa macandidates isi takutarisana neramangwana takutarisana nera 2028 takuchibuilda party takuchibuilda party nemavalues party ine chido chevanhu party ine new vision party inoenda kumafamily kundoshanda nevanhu veopposition apa tanga tadhiregwa namonzora kundoshanda tisingazikangu tiri kuzanu here tiri kuopposition here saka vanhu vangu vasingationi kwataatimire saka musi wa 14 june takaita redefine ourselves tikati iko zvino we are going to revert back to the opposition politics dzavatsvangirai we are going to, to part and parcel of the opposition family saka hama dzedu iko zvino from now onwards ndavavo vanhu vanotaura politics dzeopposition kwete kuclaima Ava vanhu vanoopoza zviri kuitwa nehurumende zvekusagadza zvinhu zvakanaka paupenyu hwevanhu. Vanoopoza kuti ikonomi yenyika inofanira kuimburuva. Vanoopoza nyaya dzamarights evanhu. Vanoopoza vachida maelectoral reforms. Vanoopoza vachida kuti zvinhu zvichipe mumashops, foreign mari iwanike, mari ive nevalue inflation idzike vanopoza vachitaura kuti ko rate of rate reexchange rate riri kurwadza vanhu vanhu ivavo ndovatava kushanda navo iko zvino nekuti inini somutungamiri wemovement for democratic change united movement for democratic change umdc ndichazenge ndiri vamwe achaenda pamberi navamwe vatungamiri kwete ndoga asi navamwe vatungamiri veopposition vanoda kuti zvinhu zvidzike vanoda kuti iko exchange rate idzike dhola rive rinosimba mari yowanikwe zimbudzi redu ringe rine valuewo vanhu vachataura izwi iroro vachitaura vachiholda hurumende iri kutonga accountable vachiholda parties anopefo accountable ndivanhu vandichasenza nawo from now onwards asi andaigona kuenda ndiri ndoga kana kuti tinofanira kuita zvinhu zviri procedural takalonja musangano musi wa 14 january tinofanira kuenda so sorry 14 june tinofanira kuenda through a process neleadership imwe tovaka chinhu chedu first chinhu chedu chomodhela chonge chapo chozikama kuti united movement for democratic change yapo ine leadership iyi ina mastructures iyi tinoda maker sure kuti tifanira kunge tine national leadership yatiri kuita establish iko zvino we are trying to revive maprovincial leadership nemadistricts nemawards kana zvinhu zvisi zvava pezvozvo then vachazogara pasi vatungamiri nemasupporters nemastructures ose maorgans omaker decision yekuti chaita alliance here kana kuti tichobuilda toga zvandinofunga inini as individual ndingabitreya vamwe vanhu ndoda kuti ndizviite ndichishandisa consultative methods ndiyo nzira yekuti pati isimbe zvakanaka zvandinowisha inini as individual hazvina handifuni kuti zvingava zvakanaka but yes of course what i believe in is that At the end of the day as a person opposition people must work together opposition people must, must put up a formidable front ndakazviona kukenya eh, vana, vana baba raila odinga vane alliance yemaparty anosvika kuma-15 and even ruling party yacho futi koko kukenya ina maalliance futi anosvika kuma-15 Saka nzira dzealliance dzinoratidza kuti ko munogona kupoza quite a big challenge to the ruling party. Takazvidzidziswa zvakare vatsvangire vasati vashaika. Vasati vashaika vakasiya vaita an alliance yavakashedza eh, baba Ncube, vakashedza baba, baba Biti nemamwe vakasiyana siyana vana Ngaruvhume tikaenda kuelection ya, ya, ya 2018 tiri alliance and for the first time in our history as opposition party takasvikawo mafigures akapfuura 2 million saka alliance ine mubayiro ine product inobatika saka i have got eh, ndine sentiment of feeling kana takutaura nyaya dzemaalliance saka if god permits That would be one of the core Jan Chaisa is the new is the leader of the of the United Movement for, Movement for Democratic Change. As a as the president of the United Movement for Democratic Change ne vision. Vision yangu yandinayo inini yakabva mukuongorora ma challenges e economy yenyika ino. Ndikaona kuti zanu yazama kuita zvainoita kuti economy ibudirire asi zviri kuramba saka chii chingaitwa kuti nyika ino ibudirire ndakaita dhipa ndikaona kuti aiwa igovernance system yatiri kuteedzera muno muzimbabwe governance system iri exclusive in nature governance system inoita kuti vashoma shoma varume pavo vagute voruzhinji vanovhoteswa vaya 10 million nevaruma street nekuti varambe vachitambura iyo governance system iri kubva painonzi winner take all Hurumende yeZanu PF inofarira hutongi hwewinner take all. Vakahwina ivo veZanu votonga voga. Tikadzokera ku 2018 vachamisa vakawana by zac standards mafigures vakawana 2.1 million vamunangagwa vakawana 2.2 million mukatarisa strength yavanhu ava nemapata vamaleaders ava yakada kuinzana in terms of kana tikazviconverta into forces of, of ningiri, ma, ningiri, newton's law makilonewtons tichaona kuti mafosi akadakinzana newton akatifundisa tichiri kufom four kuti mafosi maviri akainteracta in opposite direction hapana motion inoitika panoita friction neheat that was newton's law motion think number three similarly tikaenda futi kupolitics opposition political party neruling party dzikange dzine masimba akafanana dzikaindarakta in opposite direction hakuitiki inonzi economic motion saka kunoita stagnation kwoita conflict kwoita civil war in, in most of the countries kwoita abject poverty saka tichaona kuti africa inoshandisa system inonzi winner take all saka africa yose iri kutambura vanhu vari kurwisana after election panoti vashandi pamwe chete vashandi vechine zera imwe chete vanoshanda vachikakatidzana vachisabotechana zvakafana nemurimi anoti masikati anosakura bundo usiku muwoyo achisima bundo reya riya saka unenge uchingotenderera panzvimbo imwe chete saka ndiri kuda kutaura nezvenew system yandiri kuproposa inonzi afrocentric governing system afrocentric governing system yakabva munhoroondo yevanhu vatema yatinorarama yatararama nayo taiti nhimbe kunhimbe taishanda pamwe chete tiri collective takananga kubatsira avo vanga vari vulnerable chirikadzi zvimborume eh, nevanga vasina magejo kana mombe vanhu vecommunity iyoyo vanga vane mombe dzakawanda vanga vane upfumi hwakawanda vaiuya kuzorimira mai ivavo vovasakurira mai ivavo vovakohwera mai ivavo at the end of the season amai nemhuri yavo vaiwana chokudya saka this is an afrocentric governance system yandakaona kuti ah, chii chaiwanikwa chiri, chiri mairi ndaiwanikwa mune unity mukati mo mune peace mune shared vision saka ndatarisa zvinhu zvitatu izvi ndikati ah, ko isystem ipi yatinogona kushandisa edimo e, iripo pamodern world iko zvino ndikaona kuti government of, of inclusivity e, yatakaita 1980 tabva kuondechimurenga tikaiita zvakare 1987 after gukura hundi tikazoita futi 2008 after eh, nengeviri election yedu yakaita conflict between vamugabe nevatsvangirai ndakaona kuti ah, muzvinhu zvitatu this nguva yatakararama ita yawana chii chatakaachiva takaachiva unity tikaachiva peace tikaachiva shared vision and nguva dzose dzandataura idzi economy yenyika yakabudirira ikakurira so zvamunozivawo kana imimi ndonguva yakawana mari madollar for two zvakasiyana siyana saka ndo system yandinoti ndiyo nhimbe yataita vanhu vatema ndiyo nhimbe yangova muchirungu yangonzi inclusive government saka right now my vision is that zanu yazama kurana nyika ino iri yoga upfumi hwarambe iko zvino mukandibvunza kuti vamutuli muda kuti vadini kuti economy ino isumuke hapana muda kuti vamutuli vadini kuti maticha awane mari yakakwana muda kuti vamutuli vadini kuti dhora riwane simba hapana moda kuti mutula adini kuti rate of exchange rate isimbe parol market idzike hapana nokuti vazama vazama vazama vazamazve hapana zviri kuita saka ndikuona kuti patakadzoka 2008 takata kurarama tiri mabillionaires matrillionaires nemaquindrillionaires asi zvanga zvisina kana value mabhengi edu atyisa kuona asi patakaita inclusive government hazvina kutora mwedzi inokwana mitatu economy yenyika yanga yava neconfidence vanhu vanga vakugona kutowanawo maus dollars zvinhu zvakatanga kuwanikwa mumashops zvinhu zvikatanga maprice akadzika inflation yedu ikadzika below zero ikambotorana iri negative for some time nokuti tanganga tichinge takabatana vana vezimbabwe tiri muunity tiri mupeace tine shared vision and zvikatopuruviwa point yekuti patakazodisintegrata takubva mugnu 2014 zvakare mukatarisa nenational grafu reekonomi redu rabva tanga kudzika kusvika nanhasi tiri kudzika saka uri kutiko pasina kubatana pasina nhimbe concept vana vezimbabwe hatigoni kuenderera mberi ndikatarisa africa yose iri kushandisa winner take all system yeshaisano pacho vanhu vatema winner take all inonzi shaisano pacho vanhu vatema inosvotesana inosapotejana and haina collective effort africa yose at large hakuna nyika yavanogona kupoinda nhasi nokuti africa iri kubudirira nyika iri kubudirira nigeria kana ani zvinoenderana noupfumi hwayo huri pasi penyika iyoyo hakuna kune nyika one yatinogona kuvhawo chafo yandakaona yakatora governance yandiri kutaura iyi yeinclusivity irwanda rwanda munonzi ikona vanotaura mune more than five political parties dzinosheya cabinet yerwanda dzinosheya kana kuparliament dzinosheya mararamiro avakaita nokuti vakabva kugenocide vakadzidza genocide kuti hatidi genocide zve saka vanosimbira nyaya yeunity nenyaya yepeace nenyaya yeshared vision tikatarisa iko zvino muafrica ndo nyika yoga yatinogona kutaura yevanhu vatema iri kubudirira economically ine gender parity yakasimba iri kurespecta maissues ma, ma ekuti vanhu vagare zvakanaka ndo nyika iriita zvakanaka imwe nyika zvakare iri kunze kweafrica Asi yakaziva zvakare kuti kushanda tisingabati pamwe chete zvinotikanganisa nyaya unity nepeace neshared vision ichina mungataura henyu kuti china ine dictatorship iyo mogodini asi it depends kuti utaura wakagara paengole ipi asi tikaenda kuchina tarisa economy yechina nhasi nhasi uno ndo the biggest cash flow country in the world ine more than 3 trillion united states dollars dzakangogara mureserve bank yavo ndoyoga vakadaro mukatarisa how they run their government vane democracy yavo yandinoti ah, chinese central governance system democracy yavo vanochinjana kutungamiri after certain period havarambi pane mutungamiri one after every 10 years vanochinja leadership saka ndiyo democracy yavakasarudza iyoyo iri different from the western democracy remember china yanga iri also uh, eh, is a post uh, british colony asi vakasiya what was ever uh, what, whatever they were taught by the british vakaisa zvavo zvinema zvine chine centric systems yandikuya nayo pana mndu kuti africa ngaidevelope maafrocentric systems ane african culture african identity neafrican originality zvinhu zvatinoziva isusu zviri within our blood streams in our dna zviri easy tikurana nokumanaja nokuzvifollowa zvatikushandisa iko zvino muafrica tichishandisa zvinhu zvakatwa zviri sponsored by the western world zvinhu zvakabva kuvarungu zvine zvine european culture western culture identity neoriginality zvinozikanwa navarungu isu hatisi varungu isusu tine mararamiro edu sevanhu vatema saka tinofanira kuabandona zvinhu zvizvo takadzidziswa nevarungu nokuti zviri suitable for the western world hazvisi suitable for the african world so the african world must develop their own systems of governance dzinofanira kunge dzidzidzisiwa kubva kuprimary kwedu kusvika kumauniversities kwedu toda madoctors of philosophy anotaura nezveafrocentric governance system kwete kuva nemadoctors of philosophy anotaura nezvewestern democracy hazvina culture yedu hatizvinzwisisi thats why maelection ese emaafrica ari kuitwa nhasi uno achinzi haasiri free and fair nekuti kuita zvinhu zvisiri zvedu mastandards akasetwa ipapo akasetwa nevakauya nevarungu kwapo vanoita one election yacho tombouya kuti hazvisi free and fair here but tikazozviona iko zvino ndikazoseka ndaona joe biden natrump vabatana pahuro zvino that o oh, zvaiwana ngwarati system iyaye yewinner take all system yakonikwawo kana kuamerica chako chaiko for the last three and half years joe biden natrump vakabatana pahuro kuda kutiko the winner take all system inova iyo inonzi shayisano pachivanhu its an evil system that we must reject and takakanganwa chinhu one ndingeona mai vangu takaenda kuhonde chimurika kundorwisa an oppressive system the western world in the western system yaiti opresa isusu taenda kondo chimurenga even when we fighting the war taitaura tiri musango hatina basa hatisi kurwisa ganda romurungu hatisi kurwisa rurimi rwomurungu tiri kurwisa system of operation yaari kuti opresa nayo but unfortunately most african countries if not all when they got their liberation vakakanga makuchinja the governing system yashandiswa nethe western world to oppress us saka the the systems of oppression ndiyo yatakainherita isu sevanhu vatema when we're putting our presidents putting our prime ministers in, in the systems saka 43 years down the line zimbabwe iri kuraniwa neoppressive system yakasiwana naian douglas smith so takakangamwa kana takavarairwa saka we need to be conscious now and say as, as zimbabweans and africans let us abandon the western world the western governance system and install

we are excluded of the system thats why even ukatarisa iko zvino rat vanhu vari kufara vanhu vatema vacho vakangoreplace 200000 yavarungu vaya ndobva pangoreplacewa ne200000 vanhu vatema majority vese vari kuona kufamba mastreet vana vari kutambura vose vana mai vari kuchema vose ava vari kutambura because vari excluded by the system of governance iri kurana iko zvino the system of governance governance iri kushandiswa we need to dismantle it build a new system inotipa freedom inotipa the right to decide on our own tikadevelopa an afrocentric governance system hatizofi bvi takavafeela inferior to the western world we feel inferior simply because tinotarisira at their standards tinotarisira at their direction tinotarisira whatever they want for an example would you really want to know why Africa, Un African Union cannot go and monitor elections to Britain. Why African Union cannot go and monitor elections to Europe kana ku America? Because we are regarded as inferior people. We are regarded as inferior people by the Western world. Simply because tiri kuita zvinhu zvavo zvavanoziva ivo zvakaseta ma standards. Saka isusu tofanira kuita zvinhu zvedu zvatinoseta ma standards edu. Our elections in my view must be monitored by SADC. WAPCOS, vana African Union, all the regional blocks dzemuno muAfrica.

so if i then point kuti sapotai nhingi the other people will fight me they will not listen to my wisdom they will not listen to my vision ndinoti vision yangu iri more ine, ine more benefit out of it than supporting the individual so i, I, I would respect all of them i would respect vese vari kuopposition i would respect ivo vacho vari kutonga vacho kuti deno vaita come together vaita nhingi santanga ndati awina wacho iyeye ndiri kuminikharija kuti please usaita go solo usava nemweya wokutsiva usava nemweya wokutsamwa usava nemweya wokuda kurwadzisa nokuti at the end of the day in so doing vanhu vari kurwadziwa vanhu vatoda kutonga ngatitarisei kuti economy toita sei kuti stabilize vagobhenefita vana saka inini as the president of united movement for, for, for, for, for democratic change ndiri kumira nevanhu vari kutambura vanhu vari mumastreet vari kuona imimi vasikana vakomana muri pano vana vechikoro vari kumauniversities mavhenda muri kuona ndovanhu vandiri kumira navo kuti ndiri kunzwa tsitsi nekutambura kwatiri kuita ndiri kunzwa tsitsi neekonomi zvairi kuita so, so saka i want the people vari muno mustreet right now vari muno muzimbabwe vari kutambura vari kunzwa nhamo yandiri kuonawo panapa kuti vauya vanomira neni tiite the same voice to demand the leadership iri kuvhoterwai kuti please kana wahwina wavhoterwa navanhu chiedza vamwe vako muite government of, of national unity so i stand with the public i stand with the povo i stand with the suffering masses ndoandikumira nayo iko zvino as the president of the umdc i don't want to take particular side because at the end of the day tinenge ndichiencourage awina take all ndataura iya ndati handide winner take all nekuti winner take all pachayo inonzi shaisano

We don't want that. Let us have a free, fair and credible election. In election, inotipa kuti immediately tapedza kuelection, we embrace each other and we form our government of national unity. I want to appeal to all the political leaders right now. Please, let's forget about zvakaitika the past. Let us look at the future. Tarisai economy yeZimbabwe. Vana venyika varwadziwa. Tarisai vana mai kutengesa zvinhu mumastreet. Tarisai vana vari kuenda kumitorirawa. Tarisai kumauniversity zvikoro zviri kunetsa. Tarisai the cost of living ye, yefood chayo tarisai the exchange rate pachayo tarisai the parallel market tarisai salary yateacher salary yomusoja salary yomupusa right now mukadivida eh, ningeke 68000 yanoti atake home divide by 10 mutoata kuti anowana 6.8 us dollars saka mungafara here vatungamiri kuti at the, at the expense of these sufferings toramba tichingorwa tichingotukana tichikandirina kure ngatimbowana time yecoexistence timbova neperiod of transition timbostabiliza economy yedu vana venyika vamboona kuraramavo ndochichemo chandinacho kune vanovhota nevachavhoterwa vacho